Ezip berseň bu sagman. Näme aýtyp bereýin kerwen? Wideoda çykýar her hepde. İnşallah öňündäki hepdede çykar. Allah yol verse. Sizler bilen gürleşmäne geldim berik. Şu efir açmam sebäbi halk bilen gürrüň deşlik üçin.

Tak, birinji taýda näçe adam bar häzir? Goşuljak bolýan adam bar.

Şol ugurda okadym bärde men Amerikada, kollejde. Aleýkum salam, aleýkum salam, hoş geldiňiz. Şol işde inşallah işlejek diýip beren. Tir işini goýdum, aslynda uly maşyn sürýädim-de. Aý, üç ýyl işledim men tirde. Ýöne näme-de bolsa, adam uje bir wagt zat etýär, ýadaýaram.

Meň mara meselem mara meselämi aýdasym gelýär ştada. Aýdyň gelneje ştaýda aýdylan zatlar inşallah. Ştak bir kim girýän bolsada şu ýaşula ýetenak. Ýaşula ýetenak diýeli. Ýaşula arzada ýetenak. Baramsam baramyzada salanakla bizi. Näme semem bolana gaýtam çagyryp gorkuzýala innik etjek herekediň näme sen basylarsyň öňä meni işsiz goýdula indem meň çagalam enesiz goýasylary gelýä dokuz çagamy prosta kakoýta men iş soranymyn çürik Ýeneje indi bir Meň gyzym meň meseläm iki müň ýigrimi ikinji ýylda başlady. Özüňiz bilen tanyşdyrsaňyz başda adyňyz näme özüňiz nireli.
Men Mary Balkan welaýatynyň ýaşaýjysy Mämmetgeldiýewa Gülüstan. Ştadaky eşidip oturanlaň hemmesem tanaýandyrem, bilýändirlerem. Sebäbi meseläme iki ýyl boldy. Iki ýyldanam geçdi. Iki ýyllap men entäk kösenip aýlanyp, ben çagalarym bilen o gafdan o gafa, o gafdan o gafa barmadyk gafym ýok meň. Ýöne şunda kimiň günäkärdigini bilemok, kimiň arkasynda durýandygyny bilemok, ýöne şu ýaşula şy ýetmeýänini bilýän. Şy ýaşula ýetip ýurduň eýesi seňki ýalňyş diýse men boýun boljak şoňa. Ýöne men özüm kim dogrudygyny bilýän. Şoň üçin şu sadakylara men ýetiresim gelýä. Men öldürilýärem bolsa men ölümim boýun alygly men basylla degme ýöne men günämi ýüzüme goýup basylla. Men näme edenim günämi ýüzüme goýup basdylar. Meni masgaralap iş ýerimden çykyrdylar. Näme üçin bilýäňizmi iki müň ýigrimi ikinji ýylda meň gyzym okuw gutardy. Menem köp maşgalaly bolansoň wagtlaýyn birçe ýyl şony iş soradym. Aý kömekçi bolar çagalama ony muny alsamda diýip. Barmadyk ýerim bolmady, ahyrda öňki öz edaram bolan Balkan welaýat bilim müdirligine bardym, öňki başlygyna, Şemmiýewe. Bulam bolýa diýip, gadyrlap kabul etdi, on bäş gün sadiklary ugratdy, taňryýalkasyn işletdi, soňra-da bar diýdi öz edaraňda diý, men edarada çagalyk öýünde işleýätdim, ýigrimi ýyl, wezipämem gülkünç wezipe ýok, elimden alar ýalagam dä, terbiýeçiniň gijeki kömekçisi men, nänkä bolup gitýän? Onam, Arza ýaz diýdi, ýolbaşçylaňa diýdi, kömek sora diýdi. Sen köp çagaly ene, ýaşulyň sylan enesi senem sylarla diýdi, o meni begendirdi. Menem bardym, öňki ýolbaşçym Sylap Kulyýewiçdi. Şeýle halal oglandy, arzamam kabul etdi. Kömek ederis diýdi. Menem, Sylap mugallym diýdim, wagtlaýyn, men soň gyzymy okuwa salasym gelýär, çagalaryma bilim beresim gelýär. Goý, ýurduma hyzmat etsinler, özüm-ä bilimim ýok, ýigrimi ýyl işledim. Oglanlarym gulluga gider, uluja gyzym okadaýyn diýdi. Birje ýyl işleseňiz bolýar diýdim. Aýdan zadym şu boldy. Boldy, o kabul etdi. Bir hepdeden ýolbaşçy çalyşdy-da, öňki ýolbaşçy, öňki orunbasar şumatky-da başlyk hem o orunbasar hemem başlyk bolup otyr. Bilimem özge bilimli. Neftianik o bilimde otyr, dedomda bilimde otyr. Oňam, oňa-da baryp ýalbardym. Olam gadyrdan aldy. Bar biržada dur, Nowotowulstan diýdi. Onda dur, munda dur. Oňam aýdanyny etdim men. Yzyna bir hepdeden iki hepde ýer boşady. Bir-ä terbiýeçiniň terbiýeçiň ýeri boşady, biram terbiýeçiniň kömekçisi meň öz toparymda gündiz ýer. Menem bardym-da, Wiý, diýdim, başlyk diýdim, men-ä wagtlaýyn iş etjek, gündiz bolsa-da birçe ýyllyk alaga, soňra kim alsaň alagaň maňa gerekýä, meň gyzym näinki bolýa işläsi gelenok, bilim alasy gelýä diýdim. Bulam ene-gyz ikiňiz bir toparda iş etjekýä diýdi, meň o-da işlemeli ýeri näinki etdi, menem gijeki näinki etdim. Menem gyn gördüm, näme üçin diýdim, Hemmedin çagalyk oýnamy başyk däl-a diýdim, är heleý, dogan dogan işläp-de näme üçin maňa edeňiz ah diýdim-de, ýaşulymaza arz-şikaýat ýazdym. Awgustyň iki müň ýigrimi ikinji ýylyň awgustyň on ikisine ýazdym. Meni şu arza boýunça hiç kim çagyrmady. Ýöne, Edil sentýabryň üçünde meň smenymda başlygym topar düzüp wideo hem ma oň, olam wideosy prokuraturada du, men ýene hudaý tarafyn hudaýlykly ýerim ma şoň men çekip ýöreni meň elime düşdi. Bi men gijeki smenymda barlaga gelýä, özi ömrüne gelen adam dä, iki ýylmy üç ýyl wezipede otyp ömrüne gije barlanok, bolýa barlasyn haky bardyr oň he. Gafel gafylam açyk du çagalam ýaty, men otuz bäş çaga gözleýän ikinji toparda. Geldi-de, Gülstan mugallym ýatmak bolýam diýdi, daňdan bäşletdi, siwedi ýakdy, menem o ýol ukyladym we näçede aýagyňy uzadanymyz, gör agaň diýdim, ukuda turakam, oňam wideosy duw, bar. Gapdalynda şypagyt uýasy bar, Döwlet Täşliýew, gapdalynda-da hojalyk müdiri bar. Halymow Ýegeş boldy, şondanam gitdiler. Özüm-de meň oturan iş ýerim üçünji gat. Näme üçin o birinji iki gata baranok? Ondan-da gelende şony telefona çekipdir. Telefony başaşak agdaryp, şeýle çekipdir, material höküminde. Bolýa, ondan düşündiriş al diýdi. Edil ertesi güni smena tabşyrýan men ýedide, ertesi güni uje öýlän jaň gelýär maňa, bäşinji sentýabrda, serediň. Arzam boýunça meni çagyrylamok, on ikinji awgustdaky ýazan arzam boýunça çagyrylamak men. Barýan-da, o diýdi, Ýygnak öýlän bäşde ýygnaga gel diýdi, bolýa diýdim. O ýygnagam ýörite şeýle kamera gurnaýar. Özüniň oturýan kabinetini kamera gurnaşam bar. Meni çagyrýar, Adil Kadyr hem profsoýuz, profsoýuz diýen kardeşler arkalaşygy, o bize kömek etmelimi? Men ýigrimi ýyl oň çilene meň arkamda durmaly dälmi? O gaýtam şu widea gatnaşýa ýöne ses çykanak hojalyk müdiri oty şu gijeki barlan Bylam şin ýa şin ýalak şeýtdiň şeýtdiň diýip zähmet kodeks Türkmenistanyň zähmet kodeks boýunça maňa käýinç berýä şo gün käýinç berýäde menem şeýdýän mugallym sen üstüňden arza ýazansyň etdiňiz şo zady ýöne etjek bolsaňyz öň etmeli eken şin ýa şin ýa etýän bikanun hereketleriňiz bar näme üçin olaň üstüne düşmeýäňiz meň men Meň üstümden düşýäňiz, ondanam beýtip ýöreňizden çagalaň üpjünçiligi çagalar bilen bolsanaň diýen. Bolly, yzyndan aý şul oglan-a meni işletjek gälow diýende, ýaramaýan, men özümde mastopatiýa, onkologiçki keselim ba. Men bolniçnaýa gitýän, altynjy sentýabrda. Bolly, başga men edarada ýok. Aýyň on ikinjimi, on dördünji sentýarda şäher prokuratura çagyrýar meni, öz arzam boýunça. Gel diýip. Sopyýew Gulnazar, Balkan welaýat şäher prokuraturasy. Barýan, balam meň öz arzam boýunça menden düşündiriş alýar. Sen nä hiç kime barmadyň, menem aý bardym men birçe ýyl iş soradym diýýän başga zat soramogow diýýän. Ym ýatytdyňmy hawa ýatyt ýatamok ýöne men ýatjak bolsam gapylary başga kabinede girip urup ýatamda bolmaýam diýýän. Gapylam açykdyr men aýagymy uzatmaly bolarma diýýän. Onamam wezipe borçda. Ýatmak diýýän zat. Gadagan diýlen bolsa, Zähmet kodeksiniň ýetmiş üçünji, ýetmiş dördünji maddasynda raýatyň bir bir sagat nahar almana ýa dynç almana ýa zat etmäne haky bar-a diýýän. Bolýa şo sen diýýä, başga mese zadyňdan diýýä, çagalary urup tabşyrypsyň diýip aýtýa maňa. Seň üstüňden material açyldy diýýä. Sen çagalary demir bilen urupsyň diýýä. Haçan urupdyryn hany men kabul etiş tabşyryşyk bara bizde alyş çalyş men uralygym çyn bolsa aýyň üçünden dördüne smenim bolýa daňdaň bäşine men smenim tabşyrýan ýediň ýaryna Mämetberdiýewa Güljan näme üçin menden çagalar kabul edende çagalaň ten şiketlerini görmän kabul etýä şipagy duýasy bolmaly ondanam şo döwür men çagalam öýe alyp gaýdamaga otuz bäş çagany olar mekdebe gitýäler olar okaýalar olar suwa düşýäler ýuwunýalar köp Näme üçin urgy şo gün ýüze çykmady? Birinji goýan soragym. Ondanam mende-de bar diýdim, hakyky urulýan çagalar diýdim. Şol oglan gelip, iki müň ýigrimiň ahyryna, ýigrimi biriň başynda geldi. Şol oglan meň yzyma çyş gezdi. Hatda meň wideolarymy-da bar eken. Material höküminde berýär. Hamana bäş minut gijä galdyň, on minut gijä galdyň diýip. Näme üçin sen meň wideomy çekip gezýän ekeniň? Ýörite men biriniň maşgalasy-a. Näme üçin sen onda şo mahal meň ýerime göz gyzdyrýan ekeniňiz-de? Bolýa, gaýtadan çagyryň, ýöne hemmesini çagyryň diýýän, şypagy duýasy ýan terbiýe, üç sany terbiýeçi bar, olary we näme üçin şo gün ýüze çykmady, şo gün maňa ýygnak edildi, aýyň bäşinde men smena tabşyrdym, şo gün maňa käýinç berildi, käýinç güni ýüze çykmady şo urgy diýýän. Meň tutarlygym diňe şeý diýip tutupdyn. Ýüzleşdiriň diýen. Günämi ýüzüme dikiň diýdim. Boldy Gulnazar men sonda-ha kabul eden aga. Aý wagt geçdi özüm barýan. Ahyrda şu dežurny agardym prokaturaň kabul etsin diýip. Etmedi. Aý men gitjek ýaşdadan kabul ediň men günämi ýüzüme dikiň diýen näme? Bar diýe. Ýene-de ýaz ýokary gurama diýýä. Aýdan zady, bar ýene-de ýaz diýýä. Biz diýýä, seň üstüňden teklipnama berdik diýýä. Nämäň teklipnamasy, meň habarym ýok diýemde, Aý diýýä, sen çagalary urupsyň diýýä. Çagalardan düşündiriş aldyk. Näme etdik diýýä. O ýetim çagalar diýdim. Birinjiden-ä näme üçin meni material bilen tanyşdyrmadyňyz, meň günämi ýüzüme dikmediňiz, iki, baş, ikinjidenem meň näme üçin hiç zatdan habarym ýok diýen. Onam bar balniçnim gutardy, men şo döwür balniçnda ýatyn. Bular maňa jaň edip goýan akla. Işe çyk, işe çyk, işe çyk, haçan çykýaň diýip. Menem näme işiňiz bar, çykaryn diýen. Öňki gün balniçnim ýapylan gün men jaň etýän. Şo güni. Adil kadr hem profsoýuz şo bir wezipede otyr, özem hem mugallym bolup işleýär şo Mähri Arazowa. Sen edara barma diýýär. Men näme üçin edara barmaly-ä diýdim. Aýja söýgüsinde teklipnama bar, prokuraturanyň teklipnamasy bar diýýär, seni çykarmaly işden diýýär. Indi teklipnama berlen bolsa, men jenaýat iş eden bolsam, bir zat eden, birinji men habarly bolmalýam şo zatdan. Men onda-da edara barýan. Barsam, edaraň daşy gulplagylly. O ömrüne dedomyň daşy gulplanylmaýar, ýöne gulplagylly. Tofara girdim. Tofara girsem ýa Mermi adam du. Leýla Gulnazarowa meni wideo çekip duran eken. Men ondanam habarym ýok. Onam tabşyrypdyrlar prokuratura. Şu zatlary näme aýtýan bolsam talyp hemme zat prokuraturada wideo ýazgyda du. Olundan gelende ýöne dedomyň kamerasyndan ne el telefonyndan çekilipdir. Tofary aljak diýsem bermedile maňa. Bermedi tofary çagalary. Mämet Berdiýewe Güljan ýolbaşçy berme diýip aýtdy diýe. Onam Leýla-da şeýdi, seň ýanyňda sen balniçniňi aýtmadyň yz, şoň üçin saňa aýdylanak diýdi. Moş meň balniçnim ýanymda duranda siz näbilýäňiz meň getirmedigimi? Moş ýanymda durandyr, hem-de gije men kim üçin erteýin balniçnini? Gündiz işleýär administrasiýa, men gündiz erterin-ä otuz bäş günüň balniçnisini. Bir ýerden ýolbaşçy çykdy, gapdalynda milisele-de bar. Milise şo zadan wideo çekildi. Milisede edaradan çyk diýýär. Menem näme üçin çykmaly? Meň smenym a şu gün diýen. Seň diýýär bolniçnyň ýok diýýär. Menem meň bolniçnym diýýän dopolnitilny. Bilýäňizmi aýlyk almak üçin dopolnitilny berilýär a aýyň ahyryna ýa birini berýäň aýyň soňuna da dowamlyny ertip berýäň. Meň keselim seň keseliň nämedigi belde meň keselim onkologiçiski onunym siz obuzdrasa gije güni jaň atyp duruňyz a anyklap duruňyz a meni işe çykarjak bolup ýalanmy diýýän ýolbaşa Hemme zat wideo ýazgydaý bar, ýolbaşçy öz ýüzüni çekýä, yzyndan meni çekip gezýä. Onam şo tada Leýla Gulnazarowa otuz bäş çagany üstüme garşym küşgürtýä, çagalar ylgaşýa, etýä. Bulara nä molluka diýsem, şonam wideo ýazga çekýä, menem goýuň çagla beýtmäň diýän. Siz mugallym meni beýdip urduňyz, mugallym eýdip urduňyz, haky çagalara öwredip oturany wideosy bar. Indi şu zatlar prokuratura sorag bersin-le, siz näme esasda şony Birinji teklipnama boýunça meniň çagalara zannyýamanlyk bilen garanym diýip berdile. Dogry dämi? Bannişnimden öňinçäki ýatanlygymy goşupdyrla ýene gija Hany şo zady men zannyýamanlyk bilen garanym diýip tutýanyna, hany diýen. Dört-bäş çagaň düşündirişini görkezýäli. Indi siz düşündirişi ýetim çagany men özüm ýigrimi ýyl işläp nähili öwredilip nähili diýilýäni bilip otyryn-a. Men günämi polny ýüzüňe goýuň-da kamera dura şo zady basan ädimde. Hany diýýän, prosta Hanuş diýemde-de jogap beren akla. Meni şeýdip masgaralap gije on birde çykaryp kawdyla edaradan, widýa çekip, ondan gaýtdym. Ertesi gün ýygnak etdi-le. Indi men ýygnak etdi, hany meň buýrugy ber diýsem, buýrugam beren akla, oň-da widýa ýazgysydyw. Gol çek diýýär, men nämä gol çekmelidim? Men indi. Nämä gol çekmeli diýsemem, buýrugy bermän ýene çykaryp kowdular. Welaýat prokuratura bardym aglap. Näme edeýin diýdim, teklipnamaň nämediginem düşünemog-a o mahal. Zat edemok, kellem işlänok. Aklawja bardym, Arzuw Rejepowa. Bulam zapros etdi-de, Ally şo zatlary kazyýete bar diýdi. Indi kazyýete baryp düşündirdim, etdim şeýle-şeýle. Indi kazyýet başlady. Bir aý agdy, kazy, kazyýet başlady. Kazyýet obeda çenli kanuna laýyk gitdi. Ilkije men belleýän zadym-da, kazyýete meň aklawjym şeý diýdi, Şunuň çagalary urup oturanyny kim gördi? diýdi. Kazyýet edil jogap beriji şo araz berýänçä jogap bermäkä, göni arakesmäge gitdi. Bolýamy şo? Arakesmä gitdi. Oňa pikirlendirmäne wagt berdi. Arakesmä gidenden soň täzeden başlady-da, aýtdy, meň diýdim, gaharym geldi, mende-de ses zapislap bar, gyzlaň aýtýan, uly toparyň gyzlarynyň nähili, kimiň urýanyny. Çagalar bar, hakykatdan-da, ten şikesleri, urugly, gözi dikigli. Siz hakyky urulýarlar göresiňiz gelýärmi diýdim. Alymjyk aklawjymy berdiremde, ol şowa girdi-de ýokary ýene gitdi ara kesmän üzdi-de. Geldi şeý diýdi, Bu diýdi fotoşop diýdi. Surat fotoşop bolup bilýä, wideo fotoşop bolup bilýämi? Otuz bäş çagaň sesi, gyzyň sesi. Indikide diýdi, gaýtalamaň diýdi, ýolbaşçyň ýüzüne gözledi. Indi suda gatnaşmaly işgärlem, tohar kabul eden gatnaşmallämi, üç terbiýeçi gatnaşmallämi, şypa agdüýesi gatnaşmallämi, tu, kabete kim gatnaşdy aýtyp bereýinmi size, psiholog gatnaşdy, olam iki müň on dokuzynjy ýylda geldi, o meni tanan-da ýok, men ony göremok, o gündiz işleýär, men gije işleýän. Mähir Arazowa şo hem Adylkadyr hem kärdeşler arkalaşygy, olam kazyýetde aglaýar, Pik kadetiň öňünde dokument bara siz serediňda o hem kardeşler arkalaşygy hem adil kadr ot çykarmana haky yok meni buram zavhoz ozam çagla bilen işi yok zavhozyň olam iki müň ýigrimi dem ýigrimi birde gel o meni tananok diýýän men gije sagat sekizde barýan daňdan ýedide çykyp gaýtýan men kabul etýätdim ýatyrýatdym men mugallymym däla men bilimimim yok mugallymçylyk ondan aglap çykyp gaýtdym kanagatlandyrmadyla. Welaýat kazyýete bardym. Şo taýda men welaýatda bir welaýat derejesinde oturan kazy diýsem, öňünde material ol. Meňem ýüzüme seredip şeýdýär, Iki müň on dördünji ýyly sen işden çykarylypsyň diýýär. Menem, Kazy, men iki müň on dördünji ýyla çagam boldy, altynjy, men dekretde ýatyn, material bilen tanyşyň diýsem, Meniň birinji kazyýete berenim wideoýazgylamar urugly çagalar barada suratlary. Bulary näçe goýupsyň diýýär-ä. Sen material bilen tanyşmakdan öňüçe işi tanyşyp yzyndan etmelimi? Onam men näme üçin teklipnamadan habarym ýok we näme üçin edaraň ýolbaşçysy şu zat bolanda maňa ýatyň diýip käýinç berende şu çagala mesele boýunça maňa menden düşündiriş almady diýýän. Dogry däl meň aýdanym? Şäher prokuratura material kabul edilende hany iş ýäriň düşündirişi, bu näme muň kellesi ýerinde diýmelimi? Meň habarym ýoga diýemde bar git prokuratura git onda diýe. Oda kanagatlandyrmaýa. Mundan aglap ýokarka dete üýtýän çagalam alyp hemme zady baryp olar Kabul etişikdi bir adam kabul etdi gowy adam eken halal adam eken men begendim kabul edenine adalat aksakdyr aýallogan ýöne ýetersiň seň aýtýandygyňa hemmesinde zat ba çözerler diýä hany çözerinden bäri olam kanagatlandyrmady biri biriniň arkasynda durdylar a meň arkamda kim durmaly men aç oturmalymy men näme üçin masgaralanmaly bira maňa şu prinsipe gidişýäň diýä bu prinsip dä Men näme üçin ýigrimi ýyl işläp bir edarada çörek iýip dokuz çaga dünýä indirip men namys etýän çagalara zanny ýamanlyk bilen garady diýip men çaga terbelemedik enemi men çaga görmedik enemi men özümde bara bir tohar bir semýa Mundan diňe arza ýazýan arza ýazýan barýan dokuz çagam bilen köşge bardym hä ýaşula ýeterin ýetmesemde aşakylara ýeterin diýdim polisiýalap alyp gaýtdylar bizi çözeris diýdiler welaýatlaň kabul etişigine girdim ahyrda şi meseläni Ýekeje adam kanuna laýyk çözdi. Iki müň ýigrimi üçünji ýylda Hoja Muglyýew şäher prokurory täzelendi, çagyrdy, aýal ogan näme diýdi, menem şinýaly şinýalak diýdi, men adalata ederin, adalatly çözerin diýdi, kim gerek saňa diýdi, on iki işgäriň adyny aýtdym, on iki işgär, şolaryň hemmesini çagyrdy, meň bilen ýüzleşdir diýdim. Mämmedow Batyra berdi materialy, Martyň altysyndan başlap, martyň ýigrimetisine çenli şu material söküldi. Söküldi talyp, sökülende-de on iki işgäriň düşündirişi bolmala, ýüzüme hiç kim durmady. Şonda na Aras baraý, beýlä-beýlä bakyşýa, zat etýä. Iň soňunda Batyry ýanyna oturdyp şu meseläni çözdi. Ýanyna çagyrdy-da, Batyr şeý diýdi, Sen diýdi, başlygyňa ylalaşy diýdi. Men ylalaşjakdym, hamana, kiňiz ylalaşyň, boldy ediň indi. Puluň puluňa mereke zadyňa merke me saňa ýeriň diýilen bolsa o gaýtam näme diýdi Batyr otyka stoly urup gaýkyryp sen diýdi men ştada otykam senä dedoma salmaýan diýdi oty prokuroram oty ýöne diýdi men gidemden soňrada seň üsüňden material bar diýdi men seni işletmeýänoo diýdi dokuz çagaň bolanyny uçurypda diýdi seň gyzyňy alaryn diýdi maňa gurnan adam meň ýüzi açylmadyk gyzyma gurnamajakmy gije Menem awala Alla diýdim. Awala Ýaradanym diýdim. Soňra-da diýdim, aşakda-da Prezidentimiz diýdim. Men adalata ýeterin diýdim. Ölen ýagdaýymda-da men yzymdaky dokuz çagama, ýoldaşyma wesýet edip giderin. Ýöne men adalata ýeterin, seň töhmet materialýaryň meň elimda diýdim. Boldy şondan soňra şäher prokurory gaçýar-a menden, Hojamulýew. Kabul edenok, gaçýar. Düşünýäňizmi, gaçýar. Başga iş al-a diýýär. Indi maňa diňe başga iş al diýýär. Diňe çagalar öýde diýýär. Başga iş al diýýär. Men başga işe razy. Men günäm ýüzüňize tikin diýsem, dört-bäş çagaň düşündirişleri bar elinde. Indi hany material diýýän näme? Materialam ýüzüme görkezenoklar. Siziň diýen wideoňyz bar, indi şo wideo menden başdan-aýak mende bar-a prokuratura tabşyran wideony siz kabul edipsiňiz, dogrumy diýýän? Hawa. Näme üçin kabul etdiňiz? Meň üstümden gurnamak bolanakmy şo diýýän? Tyka tyka çeýnäp berýän nämi? Diňleýäle. Hawa seňki dogra ýalogany. Ýöneje bolupdyr bolupdyr kazy ýalňyşypdyr edipdir bolýa men kazy ýalňyşypdyr kazy kazyýeti günäkärlämoga a ol meň işimde prokuratura günäkär nämä esaslanyp haýsy fakt boýunça material açdyňyz nämä esaslanyp teklipnama berdiňiz we şo sada hany men hany men Bu näme üçin başlyk kabul edenizde siz seň öz üstüňden arzaň bara Arasow ine arza ýazypdyr naraz naz Arasow sen näme üçin beýtdiň diýen hakly şoňa göl oňa material gurnatýala kabul etýäle yzyndanam ine sen şeýle şeýle edipsiň diýakam ýoguma ýanýala men şulara güýjüm ýetenak Ýetmesenem, Alla güýje ýetsin, ýöne men Sarona adalata ýetesim gelýär. Indi men ýaşula arza ýazýan, şo ýaşula ýetmeýänini bilýän. Ştada kim günäkär, material gurnan günäkärmi, kabul eden günäkärmi, ýa şo boýunça netije çykaran kazy günäkärmi, kim günäkär ştada? Ýaňy-da, ýene-de ýedinji noýabrda meni welaýat prokurory Amanmyratow diýeli, bula dogry familiýanam aýdanaklar, kabul etdiler meni. Kompýuter bar öňlerinde aňyrsynda kamera bar. Kabul etdiler. Kabul edenlerine-de üç bira derňew bölümiň başlygy birem bir oglan. Men size gürrüň berşim ýalak gürrüň berdim. Indem şoň meň barlamana haky barmy diýsem, Hawa diýýär. Bolýa barlamana haky bar diýýän. Onam topary tabşyran günäkärmi, kabul eden günäkärmi diýsem, tabşyran günäkär diýýär. Men günäkärmişin hawamy? A maňa tabşyran näme üçin günäkär däl diýýän. We näme üçin şu zat diýende ýygna diňe kameralap gezdi we hem-de hany meň düşündirişim diýende näme üçin ýolbaşçy meň düşündirişimi alyp düşündirişim bilen bile barmady meň ädimim kamera çekipdira el telefonly hany meň çagalara uranym diýemde sen Aman Muratow edil özi däç şu başlygyň özi jogap beriş ýalyk jogap berýä Olýa senden düşündiriş aljakdy ýöne Oje çäresiz boldy sen düşündirişiňden ýüz öwürdiňä diýä menem siz batdyňyzmy ýüz öwüremde diýdim. Siz bakdyňyzmy şo sada diýdim. Bura men ýüz öwüren bolsam, hany delilnama diýdim. Hany wideo ýazgy meň düşündiriş ine çagla meselesi boýunça Mämetgeldiýewe sen ýüz öwürdiň diýilen ýygnak hany başga ýygnak dur-a diýdim. Iki sagat meni kabul etdiler şo kabul edişigi doly ýagdaýda ýokary guramalara ugratmak üçin kabul etdiler doly ýagdaýda kesmän kabul edilen bolsa men şo sada köp sorag goýdum. Sen diýä ýurduňa hyzmat edesiň gelýän bolsa başga iş hödürlesek sen razymy diýä Men ýigrimi ýyl hyzmat etdim bir edarada. Men indi öz çagalamy aýaga galdyrmaly-a. Meň ogullamy Watan gullugyna öwretmeli. Meň ogullam, çagalam gelejekki nesil hyzmat etmeli. Men indi nämä hyzmat edeýin? Kyrk ýaşymdan soňra meni masgaralap kowulnym. Men şol edarada zähmet çekýärdim. Birem iň gülkünç ýeri sen Dedowma bolaňak diýýä. Ýöne başga ýerik boluň. Men adam öldürdimmi? Prosta men adam öldürdimmi ýa meň günäm barmy? Men demir bilen urupdyryn, hany demir alanym diýemde, o faktda diýýär. Emma beren teklipnamalaryna demir bilen urdy diýýäle. Onuň el elnamalaryna teniş gep bar diýýär. Bolýa meň elimiň yzy barmy diýýän. Bolýa elim, ýok eliň yzy görünmeýär diýýär. Onda näme fakt boýunça maňa maňa teklipnama berýäler boş diýip. Ne kazyýetde, ne şäher prokuratura, ne welaýat prokuratura. Indi men şu zady internede oklaýan-a, meni alyp gitýärler öýden gelip, meň çagalam gorkup ýaşaýarlar, tisginip ýaşaýarlar meň çagalam. Uly ogluma-da bir zat bolsa, men şolardan görýän. Alyp gitýärler, kimiň alyp gitýänini bilemok, öýüme milisiýa gelýär, gorajyga alyp gitýärler meni. Gorajyga-da ýöne näme diýýärler, döwlet senden bir ädim ýokarda dur diýýär. Elbetde, döwlet menden bir ädim ýokarda bolar. Ol biziň döwletimiz-ä. Men-ä bilimsiz adam, men-ä diňe özümkini tutupdyryn. Gelneje.
Indi sen diýer çagalaň magnaýyna men çökdüm diýer. How. Size bir zat aýdaýyn. Siziň edýän zadyňyz siz hiç kim size haky ýok siz öz hakyňyzy hukugyňyzy goraýaňyz egerde siz bilen nähak ýerde size garşy adalatsyzlyk bar bolsa siz öz hakyňyzy goraýaňyz siz ýani çagalaňyza maşgalaňyza hiç kim basynç etmäne haky ýokdyr ne organ işgärleri zatlary kim olara olar ýaly hak berýä size şeýdip garamana çagalaňyza maşgalaňyza degmäne näli boldy ýurdumyz näme bolup barýar bolýamy şeýtşe Dokuz sany çagasy bar gelnejäniň. Gahryman eje bula Türkmenistana dokuz sany adam ýetişdirdi, düşünýäňizmi? Bolýamy şu zat? Wezipem ýaňky.
Men ýaňky men mugallymym däl, direktoram däl, müň dollarlyk aýlygam alamok. Men bir teňňe alýatdym. Şonam men diňe çagalarymyň eginbaş puly. Meň ýoldaşym işleýär, şofýor, garamaýak. Ýöne oň gazanany meň iýmitime ýetýärdi, men şoňa begenýärdim. Indi meň gazanjymy elimden alsalar, nähili bolar? Men indi kime hyzmat etmeli hamana? Şyrat diýýär, ýaşula ýetse diýýär, ýaşula ýetenak diýýär. Men bilýän ýaşula ýetmeýänini, ýaşula ýetse, ýaşulam biriniň ogly, men ýalak ejesi bar, oňam üç sany gyzy bar, hiç bir ata, hiç bir erkek, hiç bir dogan ýa meň ogullym. Namys ederdi, öz maşgalasyny wideolap, iý, ýolbaşçy adam eline telefon alyp, bir aýal maşgalany çekmäne haky barmy diýemde, haky bar diýerera. Organ maňa haky bar diýýär. Onda näme üçin bütün çagalar öýüniň iş ýerlerini çekenoga wideo kameradan daşary çekip gitdinda şondan bäri öz kabinedini ýygnak etýä meni çekip dur ýörite öz ýüzi ba men ugradym size talyp görüň öz ýüzi ba meni çekip gezýä çagalar küşgürtýä meni çekip gezýä men gijä galnyň bäş minut iki müň ýigrimi ikinji ýyldan iki müň ýigrimi bir ýigrimi ikinji ýylan meni çekip gezipdira utanman şony material höküminde berýä indi berin prokuratura soragym bada siz teklipnama birinji material boýunça beripsiňiz. Ikinji material boýunça men işe çykdym balniçniden soňra. Ony näme üçin ikinji material hökümine goşýaňyz balniçnimi? Men ertesi gün erteden ertip berdim-ä balniçnimi. Balniçnigi şo gün işe getirmediň diýip, hiý şo material bolup bilýämi talyp? Men kime erteýin? Hiý maňa öňünden aýdyň-da siz. Düşündiremde men düşünenok. Ol gaýtam iki milise-de meni wideo çekipdir. Miliseler-de şoň haý-haýran galýanlar. Çagalar öýünde uruş galmagly bolsa milise gelmeýä. Men ýigrimi ýyl işläp ýörün-ä. Emma ýolbaşy jaň edende iki, üç, dört erkek Zawhoz bilen bile bir ýerden çykdylar. Çykdylar bir, o näme üçin meni kabinete salmadylar? Üç, iki ýüz ýe- otuz beş çagaň arasynda, otuz beş çagaň toparyň ikin, üçünji gatynda masgaraladylar meni. Men ýigrimi ýyl işläp, şoňa mynasyp boldummy? Indi şu şu premo efirden sonra häzir ýene-de meň öýüme gelerler ýa çagama gurnarlar, ýa on bäş sutka basjak diýerler. Aýtýan zatlary şu on bäş sutka basjak. Heregiňe güýjüň ýetenokmy diýip ärime bir diýip çykdylar. Hemme zat diýdiler maňa. Men oň kimiň diýeninem bilemok. Ýöne men bir zady bilýän, meniň işimi elimden alan Balkan welaýat prokuraturasy. Başga hiç kim däl şo prokuratura etdi şo zady. Sebäbi men sorag berýänler şo ýanky ýedinji noýabrda kabul eden ýolbaşşa. Men özüm bilip ýurdumyzda haýsy ýolbaşşy işgärini widýa çekip şeýt getirýä. Siziň adyňyz eşdilende gorkýara diýdi millet diýdim. Getirýäle diýdi. Onda sumçyla näme gerek? Sülçi näme gerek? Jenaýat bölümi, agtaryş bölümleri, sülçiler nämä gerek? Men jenaýat iş edýän bolsam, çaga eden, uran bolsam, diňe sen material boýunça şol kagyzyňy getir-de otur, meň üstümden wideo çekmek nämä gerek? Bolýa çekipsiň, hany men çaga urup oturanym? Hany men kawlap oturanym? Näme üçin meň oçny stawka şo mahal material dernelende meň ýüzüme günäm dikilmedi diýýän? Bir adam baryp iki ýyllap öz günäsi bar bolsa iki ýyllap aýakda ýatyp oturjakmy? Men aýal maşgala. Çagalaňa minus goýduň diýä. Meň çagalam öň minus goýmana meň çagalam titräp gorkup ýaşaýala. Meň ogullam maşyn geçsede tisginýä meň çagalam gelamasylla diýip. Näme etme diýip ýalbarýala. Men ýöne etmesem meň işlemäne ýerim ýok. Men nirde işleýin indi kyrk ýaşdan soň men işleýän ýerim öz çagalyk öý. Men hakyt öwrenipdirin şodada işlemäne. Başga iş allyýa. Edil nara şo Arasfyň aýtýan zady seni salamok diýdi. Indi näme üçin oň arkasynda durýala. Meňem wezipäme gül kim kimi nýanka. Men nýanka tada men bir doglaram alamaga gysarýar. Gelneje siz bara siziň e, edýän işiňiz siz ýetim çagalara seretdiňiz ýigrimi ýyllap Allah sizden razy bolsun bul gaty uly iş nýanka bolmak we çagalara seretmek Men maňa mamuda diýätdiler. Çyk giden çagalam, çyk giden çagalam. Görelerine Mamul sen işleýäňmi diýip Aşgabada gidemde öwümden näçe çaga çykdy. Mamul nätýäň işleýäňmi? Aý şeýtdile şe. Eee Mamul nämçe beýtdile seni niýäle. Men on sekiz ýaşymda girdim şotak. On sekiz ýaşymda men üç ýüz çaga saklaýatdym orsuň döwrüne girdim. Ine, indi soňra men şeýdip masgaralanyp çykdym. Bolýa, men günämi ýüzüme dikiläkam, Senat Zähmet kodeksiniň palançasyna boýunça ýeriňi üýtge, daýly wezipäňi üýtge deýli diýen bolsa-da men razy bolardym, günäm maň bolsa. Onam etmedi, göni maňa statýa goýdy. Meň trudawoýym-da edarada durşum at. Trudawoýym edarada dursa, beren bermedi-le. Men trudawoýymy aljak bolsam, şo goýan statýasyna men razy bolmaly. Men çagalar bilen hiç ýerde işleşip bilmeýän talyp. Düşünýäňmi statýa du çagalar bilen işleşmez ýalyk statýa goýdy i plus men öz öýümde dokuz çaga terbiýeläp otyryn özümde arkadagymyz tarapyndan men sylandym ýöne men ýolbaşy tarapyndan prkatura tarapyndan şo sylaga mynasyp bolmadym men bolamak şoňa. Haramzadalar.
Häzirem indi men ştah girdim a. Häzir men gider, häzir meni alyp giderler, men bilip otyryn, men prosta gije näme üçin giresim gelenok. Gije men çagalam gorkýa, gapy kakylanda men ýeliň agzynda ýaşaýan. Biri gelamasyn, biri edamasyn diýip gorkup ýaşaýarlar. Şoň üçin men gün gelsede, gündiz gelsede, indi men elime sirke bilen benzin alakam, öldürseňiz-de men razy diýip oturmaly bolýan çagalam bilen. Bolly. Başga meň etjek işim ýok. Ýa ýaşulaş. Men şu ýel ilkinji zadyma ýaşula ýetenak diýen. Ýeter diýen. Men ştak girsem ýaşula ýeter. Ýaşulyň etekile bardyr imanly türkmenle. Bir özlerine bir oýanmazmyka? Şul aýalyň aýtýan jan çekýä. Men adalat isleýän. Men günäm ýüzüme tiksildi men razy başga işe. Men çagalamy iýdirjek, öýerjek, çykarjak. Maňa indi pul gerega. Men bulary okatasym gelýä. Bulaň arzuwy bara indi. Nirden alaýyn men ony? Dogry Ýa men aýtýaň. öýümi salmaly, ýa meni häkimleň agzyna baryp jaýa ber diýemok häkimlige, ýa bir mugt bir zat okuwa salyň-da diýemok. Maňa ýöne öz iş hakymy beriň, men öz çagalamy okatjak, öz jaýymy etjek, ogullamy Watan ugruna ugratjak diýýän. Men başga köp zat soraýanmy?
Serediň, hormatly watandaşlar, görýäňiz dämi? Mundan ara öň Watandaş Diňe prokuratura döňürýän.
Şuny prokuratura näkär? Bolly. Birmunça görýäňizmi hormatly adamlar? Biziň öz watandaşlarymyz ýurdumyza, halkymyza hyzmat etmeli harby we hukuk goraýjy edaralardan çekinýärler. Bul gaty erbet bul. Bilýäňmi näli? Bu repressiýa döwrüne bir müň dokuz ýüz otuz ýedinji ýylda Kyrk ýedä çenli o döwürler Sowetski Soýuzda adamlar basýardylar. Hemme hemme kişini segsen bäşinji statýamy näme ýadymda düşenok dönük diýip hemme kişini basýardylar bez suda i sestwiýa. Şu wagtky bizde repressiýa ýok ýöne bizde şu wagt polisiýa we prokuratura beýleki organlar bir adam öz derdini aýtmana bar arz hakyny hukugyny gorajagam bolsa sen niýe Dedomyň başlygy diýtdämi şony gelneje sen men şu taýda işleýärkäm sen gelmersiň diýip. Görýäňmi sen kim ol sen kim? Sen şahsy ýeriňmi şo taý sen şol ýalyk diýer ýalyk. Näme sen melleň barmy o haram ýaly.
Şahsy ýer. Ondan ýene şu zatlar aýdamda welaýat prokuror Aman Myradow diýýäle. Men bilemok o dogry familiýasyny aýdanok. Şoňkyn dogry etýär. Näme sorag beräýin? 2 sagat gitişik kabul edişik. Şo wideony dogry uradylmasa Toşy menem siz diýdim näme üçin kanuny iki taraplaýyn seredeňrak bir taraplaýyn seretýäňiz siz diýdim. Näme üçin meň tarapymdan seredeňrak diýdim. Ondan gelende bir kagyza maňa gol çek diýýä. O kagyzy okap görsemde meniň işe tikeltmegimi ýardam etmegiňi sorap ýazan arzam boýunça o maňa ýardam edenag-a olaň öz eden işiniň tassygyny bilip häzirem maňa jogap ugradarlar subutnama ýok diýip. Men şu gürrüň berýän zatlaryň hemme wideo ýazgysy siziň özüňizde dur-a diýdim. Getiriň meň ýüzüme görkeziň şo materialy diýemde Baş prokuraturada diýýär, Heý, iki ýyllap material özlerinde durmaýarmy olaň? Bole teklipnamany okap beriň onda maňa diýemde-de, olam wezipeli adamda diýýär, Ýöne top ýalak meni ogasydan ogasa depýärler. Siz top ýalak depeňizde sagat gitýär, wagt gitýär. Men çagalamy howadan iýmitlendirem aga. Bularam, aýdyp otyryn-a, bularam okasy gelýär, geýinesi gelýär. Mekdebe men geýdirip bilmedim şu ýyl çagalary. Sentýabrda meni gelip organla alyp gitdile Rustamyň Rustama haýyş etdim men şyn ýaşula ýetirip ber diýip bizem şo çykyş edende meni gelip organla alyp gitdile şäher Käde, gorodýala. Şonda çagalaň näme üçin mekdebe bermediň diýende meň pulum ýok geýdirmäne diýdim. Men öň geýdirýätdim öz aýlygyma geýdirýätdim aýlykdan aýlyga men razy şoňa. Şonda bir haýyr-sogaba, taňyrýalkasyn, gorotdeliň işgärleri etdi ony. Ýöne men gorotdela çagyrarlar, meni bar-a ýüzüme darap oturdylar. Iň soňunda-da adamyma şeý diýdiler, Heleýiň ýanyňda gije ýatanda bolmaýam, näme üçin gije işlesin diýýä. Men ýigrimi ýyl gije işledim, seň näme işiň bar meň bilen? Ýigrimi ýyl men gije işledim, şo taýda çaga seretdim. Siz maňa adalatly çözüň. Bolýa, onda getiriň başlygy diýdim. Başlygy getirdiň, ýüzüme oturdyň, ýüzleşdiriň diýip tutukdygyna-a? Ony getirdiler, başga kabinete saldylar. Maňa-da şeý diýdi, Döwlet senden bir ädim ýokardadyr, indiki etjek herekediňi pikirlenip et. Hawa, men näme üçin pikirlenmeli? Men ölümim boýuma alnym iýýän, şuny gözleýän-le, men ölümim boýuma, boýnuma alygly men. Näme, ýöne meň dokuz çagam indi ýetim goýup dedoma tabşyrjakmy siz? Olar-a Hudaý tarapyn boldular, men bolsam gara çöregimi gazanmak üçin ýetim goýmalym çagalarym indi. Onda bula näme ynanyp ösmeli? Bularyň hemmesi höwesli Watana ýetjek, gulluk etjek diýip. Biz gulluk edip ýylalar okuwa girjek diýýär oglanlam. Indi meň çagalam nämä ynanmaly? Gije-gündize azan sesinden soňra biz diňe ýaşulyň sesini diňläp oturýas telewizorda gözläp oturýas. Şo zat dogry diýýas döwlet adam üçindir diýýär. Indi döwlet adam üçin bolsa bu şu ýagdaýda meňden näme üçin etdiler meň ýagdaýymda? Meni kakoýda bir garamaýar, nämkäň ýerini alyp bilemok. O-da öz öňki işlän ýerim. Aýlygym-da teňňe. Başga ýere giderläýildi-ýa. Men başga ýerden ýanky bolup işläp bilýän, ýöne öňki ýerime baryp bilemok. Şoň sebäbi näme üçin? Arasowyň aýdan sözi du. Oň arkasyndaky meň kimiň duranyny bilemok, ýöne meň arkamda Hudaý du, ýöne belki şu zatla ýaşula ýesdin diýýän men. Şoňa ýetse men razy. Ýaşuly maňa seňki ýalňyş diýse men razy şuňa. Men razy şuňa. Ýeneje serediň, bu diňe siziň wakaňyz däl, sizden başgada ýaman kän adam bilen haksyzlyk bar. Oba belki Yani prezident koneşno prezident bolup ýetenok bu zatlar oňa bolýan bikanunçylyklar menem şul efiri bärde biz görýäňizä men prezident zat ýamanlamak üçin açamok şul efiri halkymyza dertdeş bolmak üçin şu zatlar meň efirimi hemmekim görýä ýokarky başlyklar görýä zat etýä We inşallah siziň derdiňize-de çäre borarlar. Bu gelneçe ýigrimi ýyllap Watana hyzmat edipdir. Ýurdumyza, nesline, ýurdumyza peýdaly boljak ýigitleri ýetişdiripdir. Ýani bul giden azap bul ýigrimi ýyl çagalara dedomda işlemek gaty kyn iş. We şul gelneje bilen adalatsyz şekilde bir gatnaşyk edipdirler. Ýani düşünýäňmi ýani bir ol başlyk dedoň başlygy ol diýýän sözleri zady kabutta bar ol kanun oň arkasynda ýaly kanun hemme kim üçin deň bolmaly. Hiç kim. Dogry diýýär. Bar git. Nire gitsen git diye. İki sözleriniň biri nire gitsen git diye. Ine, näme etýän bolsaň et diye. Bar prokuratura bar. Men onda da samsyk şo mahal men gije işden kawallarynda men kazyýetiň adalatyna ynanýan-da. Halk aýtdy, kazyýete ynanma Gülüstan, çagalaň alla köşge git, kazyýete berme diýdiler. Bar prokuraturaň agzynda otur diýdiler. Men onýa şer raýlygym ýok-da. Men muňa efire girmän, etmän, indi çäresizlikden görüp otyryn. Men öň şer raýy bolsam, çagalar alyp prokuraturaň agzynda oturamda bolmaýamy? Teklipnamaň nämedigine düşünemog-a men. Prokuratura diýende adamyň hukuklaryny goraýa, olar ýalňyş düşünendirle diýýän-ä men. Kazyýetden kazyýete aýlanyp, indi men geldim. Prokuraturaň asylynda özi etdirdi şony arassa. Özi etdirdi. Kim material taýýarlap, raýatyň üstüne wideo düşürip, şony prokuratura arkaýyn ertip berer? Sen näme edip böňew bolýa getiriň şony meniň göda görýäňmi diýip meň ýüzüme aýdylmaly hem şo magam sen gaçyp gezdiň diýda maňa welaýat prokurory ýaňky kabul etde sen gaçyp gezdiň men gaçyp gezsem şuma prýamoý efirde oturjakmy öz aýagym depip ine aýdylan zat maňa şy. Hawa.
Ýeneje adalat. Belki talim siziň kömegiňiz degdi. Inşallah biz sebäp Şu bolýarys. adalatsyzlyklara ýaşulyň ýetsin degme. Hür hormatly ýaşulymyz şu zady görsün. Seňki ýalňyş Mämetgeldiýewa seňki sen kanuna laýyk hereket etmediň diýse men boýun egýän gyllanynça boýnum. Men ýurduň eýesine boýun egerin ýöne meňki özümkiň dogrudygyny bilýän. Hiç bir hiç bir ýurtda muny ýaly aýal maşgala edilmeýärmika diýän. Bir kakoýta kişijek wezipe çürip. Bilemok ýa men gözüm körüm bilemok. Gaty gynandyryjy. Inşallah men size aýtýan näme işlerler. Talyp, dil hatym, dil hatym berjek. Şony berk goý. Maňa bir zat bolan ýagdaýynda, çagama bir zat bolan ýagdaýynda, şyňa diňe çagalyk öýüniň başlygy bilen prokuraturadan görüň. Men başga hiç kimden göremok şen, şony. Tä kime men kabul etip, men howpsuzlyk edarada bardym kabul etişige, hä? Ola diňledile meni, gawy diňledile ola. Olar şeýle gawy diňlediler, kömek ederis diýdiler, ýöne geleje bizden öňinçä çözüldi-dä, biziň kararymyzda dä sebäbi üç kazyýetden geçdi-dä bu diýä. Başga iş bereýin diýdi ola, men başga işe razy bolamok diýdim. Meň öz işim, men özüm-ä, men öwrenip duryn şo taýda çörek iýdim, men namys etýän, ýekeje bir zat mende namys bar, enelik namysy bar, men töhmet gurnaly, men şo töhmediň açasym gelýä üstüni diýdim. Ola maňa azar beremakla, ýöne men näme görsem şol görýän. Jemleje siz Ruslan Mätiýewe çykdym diýdiňiz zor däl siziň habaryňyzy gördüm etýän men telegramda habarlarda çykdy edýän şo siz şol Ruslan Mätiýewe çykyňyzdan soňra maşgalaňyza basynç etdiler dogrymy?
Meni alyp gitdiler çagalar meni alyp gitdiler gorod aw polisiýa işgärleri üç sany işgär polisiýa aw gorod alyp gitdiler. Siz Nebitdagdamy Krasnowodda ýaşaýaňyzmy haýsy nirde ýaşaýaňyz siz? Neft, neft dagda, neft dagda ýaşaýan men. Ol äkiden adamlaryň atlaryny bilýäňizmi?
Ýok, atlaryny men heniz soramok, ýöne kabul edenleňde atlaryny soramda bar-a, aýdan akla, polisiýa işgäri diýýä. Menem edil size gürrüň berişim ýaly, gürrüň berdim, berdim, meň günäm ýüzüme tikiň diýdim. Ýok, olar ýaly.
Prosta meň günäm ýüzüme dikiň, ýanynda, ýanymda oglum bardy. Olar ýalyk etmäge haky ýok, olar e, Ola men günäm bizim Konstitusiýasy bozýarlar. türkmençileriň.
Türkmenistanyň konstitusiýasyny gödek bozýarlar. Olar Ýöne etmäge maňa aýdylan
Basarys diýdiler, 15 sutka diýdi, basarys diýdi. Menem basyň diýdim. Basyň, öňä işsiz goýduňyz, inem ýetim goýjak bolýandyrsyňyz, ýöne meň yzyma ogullam namysjaňdyr diýdim, Sarowna diýdim. Men basylanym bilen, Talyp meň ölenim bilen şu mesele çözüler diýýäňmi? Hamana şo men men aýyrdyla mesele çözülermi onam. Bular bara yzym bara meň. Ýa meň bütün semýamy traktorlap buldozerlap aýyrjaklam bir dedomyň başlygy dep. Menä şolardan şoňam garaşýa degme esdiller. Eger men raýatlygym men ýurduma gerekýa bolsam onam esdille degme. Ýok ola edip bilmeýäler inşallah. Ýöne men bir zada geň galýana ýetimler öýüniň çagasy. Ýetim galýar ola, ene-atasyz ýetim galýar, olaň ene-atasy ölýär. Ä meň çagalam asuda terbiýeläp, ulaldyp, okadyp böken birje gyzyma iş soradym, wagtlaýyn meni başyma şu zatlary indirdiler. Şu zatlar geldi meň başyma. Gaýtam meň özümi işsiz goýduda meň ýerimi satdylar. Aç-açan. Şumadam şo sada ýer boşan iken, aýdamda dedoma saljak kä sen niýele. Ýigrimi adam aldy, indi şol adamlary nirden alýar diýýärler, oň bikanuny hemme hereketlerini men çözüp berdim, dokazat etdim şo Batyr dernände, on iki adam geldi düşündiriş, hany şol adamlaň düşündirişi, indi şo material şeýle boldy, şeýle boldy diýemde olam boýun alanoklara, men şony nädip dokazat edeýin, ýöne şo zat boldy-la, men indi atlaryny bereýinmi çagyran adamlaň hemmesini tanapdynam men, O-da bolanak, o zat bolanak diýip, o boýun alanok-la. Sebäbi o şo mahal bir ýerik çykdy, jaň etdi, jaň gelenden soňra kabinediň öňün, kabinediň içinde edil prokuroryň öňünde gaýkyryp oturdy, stoly urup. Ine. Wezipeli adamyň arkasynda dursa-la şeýtýär şo, garamaýak hiç zat dä bolýar.
Gaty gynanyrjy. Adalatsyzlyklar gidip barýar. Adamlar öldürýärler polisiýaň içinde. Gelnejäni basynç edýärler. Näme o nirä barýarsa ýani arzyň etmäni arz edip bolanok. Kime nirä arz etmeli o. Başyňa bir bela geldi dert geldi aýt arzymy aýtmaly ýer ýer ýok ara kime aýtmaly biz hiç kim diňlänok a bizi ýurdumyzyň içinde watandaşlarymyz bul birinji sluçiý däl mundan öň näçe sapar Birleşjemiz gelip ýerini aýtýar. Men şu taýda aýtýan, biziň maşk meselämiz iş bitirmek, biziň meselämiz biri-birimizi gollap almak, ýöne ýany hukuk goraýjy edaralar takyk ýerine ýetirmeli işini, zätki alyp etmeli däl. Düşünýäňizmi? Soňumyz nirä barýar-ow? Abdylla hoş geldiň agam. Bolýa köp sag boluň belki şyna Allah tagala emri bilen şyrat ýetasyn nägme. Inşallah gelince erde Allah gorasyn başyňyza bir zat gelse siz meň bilen habarlaşyň erde bir polisiýaň işgiýala zatdyr gelse ýani maňa siz dil haty zat ýazaýyňda erde şy birden basynç zat bolsa ştob men siz.
Men dilli öne şyna da aýtýan talyp
Meň dilden aýtýanşym at. Sebäbi maňa aýtdylar, seni basarlar diýdiler. Maňa bir zat bolsa, şony prokuraturada öňüriň. Men komitetden göremok, howpsuzlykdan hem göremok. Olar maňa azar berenaklar. Men diňe prokuraturada öňürýän. Seniň gün ýüzüme aýtdylar, gorodelada aýtdylar. Seni basarlar diýdiler. Men basylmana razy, günämi ýüzüme goýsunlar degme. Men boýun alýan ölümim ýöne günäm ýüzüme aýtsa ýöne şo zady bolan ýagdaýynda meň çagalamy bilemok näme etjeklerini ine men şuwagt dil hatym size berýänem ýazyglam du rustamda da du dil hatym meň hemme zadym rustamda du çagalamyň dil hatyna çelli men bu ölümim boýnuma aldym men şulardan hemme zada garaşýan ýöne şo zat degme çözülsin ýa şulaý etsin degme men diňe şony arzuw etýän men adalat isleýän Başga zat islämokmen hiç kim basylsyn ýykylsyn. Edil ýaşula bilemok ýöne baş prokuraturadan. Ýöne ýaşula ýesdin. Ýok aýal dogan hormatly watandaşlar. Aý baş proktura men agzymda ýaşadym talyp dokuz çagamdan gitdimä men meni alyp gaýtdyla. Agzynda oturdym men, bir hepde gatnadymam. Bärden kabul et, bärden ugratýarlar. Arzam özüm gelmekäm, arzam şähe, welaýat prokuratura gelýär. Boldy. Olam kazyýetiň çözgüdini ugratýarlar. Öňden öňünçäki netijesini çykaran özüňiz-ä diýsemde, o kazyýete ugratýar. Indi kazylara bardym-a men, näçe kabul ediş kazyýete baramda, Aýal dogan, biz seni jenaýat etmedik, biz seni çykarmaly etmedik, prokuraturaň teklipnamasyny ýatyr, biz seni dikeltýeýs diýýär kazyýet-de. Indi men şulara kime ynanmaly? Ol-a otag ugratýa, olam otag ugratýa. Oktýabryň on ýedinji, ýigrimi ikinji ýylyň oktýabryň on ýedisinde-de meň ine, iki ýyldan geçdi şumat meň işden çykanyma. Iki ýyllap nýuželi bir çagaň urgusy çözülip bilmedi? Meň uralmasam-a ine agzymy ýymdyryň. Ýogsa-da çözüp beriň-da. Sebäbi ony hiç zat ýok ýerden özleri töhmet gurnadyla. Töhmet gurnadyla. Olam sistemany men bilýän ýöne şu sistemany ýapýanam basyrýanam etýäniňde Allah tagala beýigä tün tüýnükden görüner şoň bikanun zatlaryny men hemme zady ýatdan bilýän şo sebäplem etdiler meni. Diňe Allah adyny garaşyp oturmaly däl Allah tagala bize erk beripdir ýöne biziň erkimizi elimden alýalar adamlar arz etjek bolýa Meni şu batyr
hak üçin şo hakyň göreşmemezligi üçin öňüne geçýäler gorkuzýalar basynç edýäler.

Nälet. Indi hemme hemme ýollary deňäp görüpsiňiz zaten. Dogry däl. Hemme ýollary deňäpsiňiz. Indi bolmaýan bolsa diňe sosial mediada gürläň. Diňe YouTube'da gürläň, TikTok'da gürläň. Bu efiri paýlaşaryn. Maşallah YouTube'da. Garaz köpçülik bilen görüşmesek şu meseleleri. Bolýa sag boluň.
Köpçülik bilen çözmesek çözüp bolanok başgaça. Diňe sosial mediada gürlemeli. Şularyň iň gorkýany bar. Abdylla aga seret, agam bagyşla sözüň agzyňda. Şularyň iň gorkýany bar organ işgärleriň, haramzadalaryň iň gorkýan zady şu internede çykmakdyr. Internede çykdyryp işden tutýarlar şular. Men size aýdaýan adamlar. Şonuň üçin size çykartmajak bolýar internede. Sebäbi internetde sosialny medianyň güýjüni siz bileňizok nähilidigini. Ýaman erbet güýji bar sosialny medianyň. Biz uje ýigrimi birinji asyrda ýaşaýas, innowasiýa döwründe ýaşaýas. Hemme zat telefonlarda, internetde. Adamlar hemme zat gatnaşyk bar edip. Prezidentem Serdar Berdimuhamedowem internete girýär men size aýdaýyn. Ynanyň maňa. Özem girýär görýär habarlaram görýär, wideolaram seretýär, gaty alkaýyn boluň. Haçanda siz internetde gürlänizde öz watandaşlaryňyzy, öz dertdeşleriňizi, öz goňşularyňyzy kömege çagyrýaňyz. Häzirki döwür öňki döwür ýaly däl, meselem, ol nälik, metjidiň depesine çykaryp, çykyp, maňa kömek ediň diýip gygyryp bolanok. Şonuň üçin Sosial mediada gürlemeli. Ol kän adam eşitmeýär eger-de sen metjidiň depesine çykyp gygyrsaň häzirki döwürde. Ýöne şonuň üçin sosial mediada gürlemeli, sosial mediada çözmeli şu meseleleri. Her kimiň, ine, her kimiň, ýa, ýaňky gelnejemiň Aýal doganyň derdi ýaly her kimde dert bar. Ýöne biz bardygyny beýlekilerde-de bardygyny öz-özümizden bilip bilemzok. Şonuň üçin sosial media çykyp gürlemeli. Ýutuba çykmaly, tiktoga çykmaly. Şeýtsek biziň dertlerimiz çözüler, meselelerimiz çözüler. Şonuň üçin durman göreşmeli, durman gürlemeli maksat bolmasa olar olar o biziň meselelerimizi çözjek bolsalar dawno çözerdiler ir wagt çözerdiler intek intek biziň türke gaýtmankak çözerdiler egerde biziň problemalarymyzy çözmeli şolaryň pikirinde bar bolsa biz haçanda ýurduň içinden çykyp gaýtdyga ýurt daşyna işlemäne Okamana diýen bolup işlemäge çykyp gaýtdyk. Ana şo wagt biz öz hakymyzy iýdirdik. Şo wagt biziň gulagymyza mindiler. Indem biz şo zatlary çözjek bolsak halk bolup köpçülik bolup çözmeli. Ýogsam bular bizi diňlemeýärler. Ol ýeke özüň göreşeniň peýdasy ýok, köpçülik bolup göreşmeli. Inşallah şu geljäniň arzyny ýagny problemasyny ýurt ýo hökümet edaralar eşder. Baş prokuratura şu gelnejä kömek ediň. Adalatsyzlyk bar ýurtda. Men ýene bir ede aýtýan, ýagny şu taýda men gelip ýamanlajagym bolgamok, zadam edemok ýöne eger-de ýalňyşlyk bir zat bar bolsa biz şony hemmämiz gürleşeris. Ýagny bul birinji sluçiý däl. Sag bolsunlar watandaşlar ynanýar. Özüňizem bilýäňiz halk meni gollaýar, gowy görýärler, meni ýüzlerçe adam, müňlerçe adam gollaýar. Elhamdülillah Allah razy bolsun. Çünki men ýalňyş zat aýdamok, nädogry zatlaram aýdamok, töhmedem atamok, diňe dogrylary aýtýan we halkymyň ýanynda soňuna çenli duran inşallah. We men meselem ýani ýurt agdarmak ýani ol çüýetmek zat etmek däl. Meniň meselem iş bitirmek. Iş näl bitirilýär? Bir gelneje gelýär derdini aýtýar, şo gelneje sebäp bolmak, çäre bolmak. Näme üçin men şu geljä kömek etmäýin, eger-de elimden kömek gelýän bolsa. Ine Allatagala maňa mümkinçilik beripdir, men bloger boldum, zat boldum, wideolarym görünýär, zat edilýär. Men hem şu pursatdan peýdalanyp şu gelneje ýalaklara kömek edesim gelýär, Allah haky üçin. Watanymyzda şular ýaly kän kösenip ýören adamlar bar. Sizler bilen gaty kän adalatsyzlyklar bar, men bilýän. Maňa ýazýaňyz, käbiriňiz efire girmäne gorkýaňyz. Ýöne men size aýtýan, eger-de çykyp derdiňizi aýtmana gorkýan bolsaňyz, onda men size başga kömeklik edip bilemok. Meniň Ine, bar edip biljek zadym şu efirde sizler bilen gürleşip zat etmek we siziň derdiňizi ýetirmek. Ynanyň, inşallah siziň derdiňizi eşidýärler, gatarkym bolduň, men size ýüz prosent aýtýan. Şul efir, efiri hiç kimiň yzarlamaýşy ýalyk yzarlaýarlar. Ýagny şu efirde gürleýänlerem yzarlaýarlar. Ýöne haksyzlyk bar bolsa, hol haksyzlyga hökman göreşmeli garşy. Biz hiç hili jenaýat iş edemzok, biz ýurdumyzy ýamanlamzok, biz ýamanlaýanymyz bizi göreşýän adamlarymyz ýurdumyzyň hakyny iýip ýören haramzadalar we sistemany öz bähbidine ulanýan çinowniklara garşy göreşýär we şonuň üçin şu günden aýdyşym ýalak birinji günden dowam ederis, saklap bilmeýäňiz ony özüňiz bilýäňiz, diňe uje oborot gidip gidip gidip barýar, öň nähili Abdylla Öň näleak näleak dagy maýdaýdy şu wagt gaýtam halk köp köp uje köpelip barýar sebäbi dert kän her kimiň bir derdi bar bu dert biz hemmämizi birleşdirýär ýöne paka şu wagt dertler ulla gitmedigiçe şu derdi bitirseň bolýar ugrukdyrsaň bolýar kömek etseňiz bolýar ýöne bu dert ulalsa bara Bul graždanskiý waýna barar ýan ynanyň maňa we siriýadan ukrainadan siriýadan irakdan has beter bolar kaddafiden beter bolar çünki bul halkyň otuz otuz ýyldan gowrak energiýasy bar muny bilýäňiz we halky gysyp saklaýaňyz beýle bolmaýar bul uje gysyşyk bir ýerden ýarylar şonuň üçin bir zatlar ediň ýöne şu watandaşlarymyzyň müşkilini bitiriň şu efire gelip gürleýänleri internete çykarýanlara basynç edýäňiz internete çykma wideolar aýytýaňyz men şu efiri ýutubda paýlaşjak Men öň aýtdym Serdar Berdimuhamedowa bir hili simpatiýam bar, ynamym bar. Maňa garşy wideolar çekdiler, sen ýallakylaýaň diýdi. Men ýallakylamok hiç gelek. Meniň maksadym iş bitirmek. Men oturyp sögem bilýän, ýamanlamam bilýän. Ýöne şu ýaňky gelnejeli ýaly genejeli gelip derdini aýtsyn diýip men şu zatlary aýtýan. Serdar Berdimuhamedow bilen işim ýok. Meniň derdim şu meseläni eşitdirmek. Düşünýäňizmi? Sögseň sögübermeli. Şonuň üçin menden hapa görmäň. Görseňiz ony görüp geçiň. Men hiç adama gowy görünjek bolamok. Men Alla razylygy üçin edýän. Şu bir adama-da kömek etsem, bolýar. Bäş adam ýitirerin, on adam gazanarin zato. Şolar ýalak. Sag bol, Abdylla, aýdyber agam. Seret şu ýerde biri diýýä sosial media Ukrainaň Palstinaň meselesini çözerik diýýä. Gynansak-da dünýäde zulum diýen zat bar. Ol Palestinada-da bar ol, ol Russiýada, Ukrainada-da bar, hemme ýerde-de zulum diýen zat bar. Ýöne zulum bilen göreşmän düşegiňde ýatsaň, ýorganyňa girip ýatsaň, çykman, Äý meňki bolanok, äý bolanok, äý biz hiç zat başaramzok diýseň, onda sen, onda seni ýere sokarlar. Şol ýatan ýeriňde seni üstüňden basgylap ýere sokarlar. Hemme ýerde göreşmeli zulum bilen. Nä ikin birinji jahan urşy dünýä dünýä jahan urşy ikinji dünýä jahan urşy näme üçin bolandyr öýdýäň. A şolar şolar çöz egerde şolar bolmadyk bolsa Gitler dünýäni tutardy dünýäde öz milliýetçilik politikasyny ýörederdi nemisler iň saýlanan adamlar bolardy galanlaram şoň guly bolardy. Zulum bilen göreşmeseň, zulum seniň depäňe çykýar. Seni seni min e, heläk edýär, seni öldürýär, seni gul edýär, seniň azatlygyňy eliňden alýar. Zulum bilen e, Türkmenistanda-da göreşmeli, adalatsyzlyk bilen o Ýewropada-da göreşmeli, Amerikada-da göreşmeli. Kim aktiwne göreşse, kim zulum bilen dik durup göreşse şo ýurtlar gowy ýaşaýar. Ol o pikir etmäň ol bir sanak bir konstitusiýa gurarsyň, bir san bir döwlet gurarsyň, Gurbanguly gider, hemme zat gowy bolar onýa zat ýok. Biz hemişe göreşmeli. Bu günem göreşmeli, Gurbanguly giden soňam göreşmeli, bir günem göreşmeli hemişe göreşip ýaşamaly biz. Egerde ýaşajak bolsak dünýäde. Göreşip ýaşamaly. Göreşmeseň, hiç kim saňa adalaty agzyňa getirip bermeýär. Ýöne haçanda sen bir adalatly režim gursaň, şoň nemesi, wagty uzak gidýär. Haçanda şol adalatly bir döwlet gursaň, uzak wagtlap şony gorap saklasaň, Şonda sen bagtly ýaşaýaň. O Ol bir adama hemme mümkinçilikleri berip, Al, Gurbangulakka, Gurbanguly, Arkadagym, men seni söýýän diýip gezseň, onda seni seni basýar ol. Sebäbi hiç wagtam bir adam bir döwleti dolandyryp bilmeýär. Ony köpçülik dolandyrmaly döwleti. Ol ekonomikany çökürýär, politikany çökürýär. Sebäbi onuň kellesi işlemeýär-de. Bir adamyň hemme döwletiň pudaklaryny, ýurduň hemme hemme işini bilmäne mümkinçiligi ýok. Kellesi işlemeýär. Kelle işlemeýär hemme zady çözmäne. Şonuň üçin bir adama bermeli däl-de, köpçülik bolup çözmeli hemme meseleleri. Bular bar-a, hormatly adamlar, bul organda zatda işläp ýören haramzadalar Bolýa bar ýerde halkyň işini bitiren bolsadylar bular bara millionlyk jaýlarda ýaşaýalar men size aýdaýynmy? Ýalkymda bara hopuzlygyň işgärleriniň millionlyk jaýlary bar wallahy aýtýan. Men men bara entäk wideo çekerin çekmerin muň bellisi ýok ýöne göreris dä häzir men şul Bägül gelnejäni öýden çykarsalara bara men gaty döwlet duşmany bolaryn bular bilen bular bara haramzada Millionlyk öýleri bar o hopuzyň işgärleri. Göz öňüleýämi Abdylla? Millionlyk, million dollar haýsy biriňiziň million dollarlyk jaýyňyz bar Aşgabatda, Türkmenistanda? Öýüniň içiniň remotlaryny görüň. Italiýadan mebelleri getirip zar edip gaty boluberdiler-ow bular-ow. Biziň o hökümet işgärlerimiz ýaşaýar-ow ara. Okazywetse bara hökümede gidip işlemeli eken hopuzlyga zada prokuratura baýajak bolsaň gowy eken-aý bara.
Haýran galdym-ow bara. Şolar, şolarda şonça pul bar bolany üçin şolara hökmürowanlygy Gurbangulynyň wada berýändigi üçin şolar şoňa sesini çykarman gulluk edýärler. Şo pul üçin gulluk edýär olar. Pul üçin watanyny satdylar. Pul üçin halkyny satdylar. Pul üçin bir adama gul, gul bolup ýörler. Gurbangulynyň politikasy bar. Men geçen aýtdym. Men geçen aýtdym. Gurbangulyň politikasy bar. O nähili politika? Goý meni gorasynlar diýýär. Hopuzlyk ogurlabersinler men ses çytmy çykarjak gelýä. Şol politikada Türkmenbaşy Saparmyrat Türkmenbaşy döwründe o her bäşinji gün birini basýardy o şou urýardy adama şou oturyp watanyny şou görkezýärdi o Saparmyrat ýadyňa düşýärmi? Haw haw haw ola günde bir aşa basýardy o. Iki jaý almana gorkýardylar o bu wagt köşk ýaly jaý salyn otylar o hopuzlyňkylar prokuraturanyňkylar görüň o halkdan ogurlap şonça pullary o Şol bilýäňizmi iň agyr degýän ýeri ýurt daşyndaky işläp ýören ildeşlerimiz bar. Ol baryp türkde zatda garry aýallaryň zatlaryň götlerini ýuwup bokuny aýyrýarlar başlarsyňyzmy welin. Şolara agyr degýäro. Şolaryň haky bar şo pullarda. Düşünýäňizmi? Ýalňyş aýtýanmy men şu zatlary? Ine soňam gelip kommentariýada haramzadalar şolaryň garyndaşlary şolaryň ýegenleri ol gelip kommentariýa ýazýarlar ýurduny asuda edip. Eý biz sizi tüýkürimize bogarsow tüýkürimize. Biz kändir sow. Zulum gören halk kändir siziň gowy ýaşaýanyňyz siz ýer tapmaýaňyz o göz gitmese gitmäne düşünýäňizmi biz kändir tüýkürikde bogar sizi kim o siz o siz halkyň öňüne geçip bilersiňiz mo şu wagt aýdyp otyryn şu zatlar entäk o zat etmäkä soňy gitmäkä çözülsin şu wagt kömek ediň watandaşlarymyza jaýyny elinden almaň zat etmäň illeşdirme kömek ediň ýalma kösenip bören adamlar bar bul bul mesele ula gidip barýar ýani özüňiz görüp otyrsyňyz uje Bu sany gidipçe gitdigiçe barýar. Bul me me men bolaryn ertir, men bolmasamam ertir başga biri çykar, Abdylla bolmasa başga biri bolar. Köp adam ýany köpelip barýar uje, närize adamlar kändir. Hem adamlaram ýany açlykdan edýär köpüsi. Bir öňüne iki iki çörek oklaýaňyz, biraz wagt doýurýar garny, bolmaýar olar ýaly. Sen adama balyk tutmany öwretmeli, çörek bermeli dälde. we balyk tutmany öwretmek üçin iş mümkinçiligi döretmeli, okuwy düzetmeli, zat etmeli, ýaşaýyş şertlerini dolandyrmaly. Ýagny bolmaýar o beýle. Kynlaşyp barýar hemme zat.
Hormatly watandaşlar, haçanda ine ýokardakylar ine ministrler, o prokurorlar Gurbangulynyň haram nebsine gulluk edýärler, olar pul üçin. Dogry dälmi? Onsoň aşakdakylaram Halkam, eger-de dymsa, ýene-de şolaram şonuň gara nebsine gulluk edýärler. Gurbangulynyň nebsine gulluk edýäs biz. Biz o asman asuda, ýurt parahat, o o Gurbanguly berenok ony bize. Ony bize öz halkymyz, dymýan halkymyz berip otyr. Ýok.
Ol asudalygy birinjilik bilen neutralisedi, bir taraplygy bize Saparmyrat Türkmenbaşy berdi. Ýani ony ony ýok. Bir taraplyk bir Türkmenistan seret agam. Türkmenistan näli? Hiç hili konfliktleriň içine goşulyp bilenok, araçam bolup bilenok, dogry dälmi? Mejnarodny OON-yň kanuny boýunça. Ýani hiç kim meselem goňşy ýurtda birini bombalasalar, Türkmenistan şoňa araçam bolup bilenok. Türkmenistanda şolaryň samolýotlary düşüp bilenok.
Seret, häzir halk dymsa, şo halk dymany üçin, halk zuluma daýanyp oturany üçin Türkmenistan parahat bolup dur. Dogry dälmi? Eger-de halk sesini çykarmana başlasa, ol neme, edilýän ogurlyklar, jenaýatlar, ine sen şu wagt ýüze çykaryp otyň-a günde-günaşa. Şol, şo zat parahatçylygy aňladanok şol. Şo zat ogurlygy, talaňçylygy, zulumy aňladýar. Oňa parahat diýip bolmaýar. Şonuň üçin, şonuň üçin biz her kim sesini çykarmaly, şonda her kim sesini çykarsa, şonda Türkmenistanyň parahat däldigi, Türkmenistanda göreşmeseň bolmaýandygy ýüze çykýar. Indi Bitaraplyk gowa ýurduň daşky syýasaty, ýöne häzir hem Türkmenistan Bitarabam däl, Garaşsyzam däl. Näme üçin? Sebäbi biziň başymyzdaky oturanlaryň zady üçin, hana, başymyzdaky oturanlaryň Interesi. Interesi. Ýallak ýallakdygy üçin gorkaklygy üçin haramzadalygy üçin sebäbi egerde sen halkyň halkyňa daýansaň halkyň halkyňdan paddeşka alsaň onda sen hiç kime boýun bolmaýaň ine şu wagt ukraina boýun bolanok sebäbi halky ukrainaň hökümetini goldaýa arkasynda durýa hökümet üçin Indi janyny berýär, öz ýurdy üçin janyny berýär. Onsoň e, edil şon ýalam biziň hökümetimizem halka daýansa, halk halk bilen ýörese, şonda hiç zatdan gorkman, men bitarap, men garaşsyz diýip bilýär. Ýöne e, biziň haramzadalar halka daýanok. Biziň haramzadalar e, ol nälet bir ullakan güýçlere daýanýar-da. Diňe giden ýerinde ýallakçylyk edip, giden ýerinde şo baran hökümetiniň aýagyna ýykylyp, maňa kömek et diýip, ýa Putine kömek et diýýär, ýa gidip ol Hytaýa kömek et diýýär, gidip Amerika kömek et maňa diýýär. Garaz, şol öz Öz janyny goramak üçin halkyň bähbitlerini satýar. Häzir ine nähili gazy mura mugtuna berýär daşary ýurtlara. Şol öz bähbidi üçin berýär. Halkyň halk şony isläňoga. Ýa başga zatda umuman hemme edilýän işlerde halkyň hiç hili goşandy ýok. Halkyň Halky diňlänoklar hiç bir meselede. Onsoň şonuň üçin hem halk bilen ýöränok. Halk bilen hereket edenok. Halkyň bähbidine-de hiç zat edenoklar.
Bolýar. Dogry aýtýaňam. Inşallah Allatagala ynsap bersin, ýüreklerine gowulyk bersin. Men bulara bara, ýagny aýtjak ýatjak kändir. Inşallah nesip bolsa her hepde aýdyşym ýalak men size ýüze çykarjak ýurdumyzy talap ýören ogry haramzadalar, halkyň hakyny iýip ýören konçene adamlar şolar barada wideolar çekerin inşallah her hepde görkezerin. Ine men material oklaýan öňüne, ýurt ýolbaşçynyň öňüne material oklaýan, taýýarja material, Barlasyn ana barypda men ýalan aýtdymy bir sanany barlasyn ugratsyn prokuraturany prokuraturanyň içinden ugratsyn komissiýa düzsünler zat etsinler şu wagt Türkmenistanyň içinde iň birinji çözülmeli zat men size aýdaýynmy näme şular görýäňmi watandaşymyň derdi bar egerde bir her welaýatda bir komissiýa gurulsa halkyny diňlär ýalak bir meselemi şäher häkimi haramzada halkyň adamsy-ow baryp bir jaý meselesinde özi kimdir öýdüp özi barman pomosnigi ugradyp ýör kim-ow sen-ow Gannymow haramzada Sen barda halky diňle how halkyň derdini. Ogurlap börsün ol şaherde mikroýonlary daky toçkalary satyp ol geçenki çykyşymda aýtdym. Saňada çäre görýäler inşallah basym nesip bolsa. Az wagtyň galdy. Ondan daşary ine gul bolýan wakalar näme goý häkimlikden komitetden prokuraturadan bir komissiýa gurnasyn gelsin halk derdini aýtsyn derdini aýtmana ýer ýok. Aýdyp bilenoklar ine ýaňky gelneje geldi Kime aýtaýyn diýýä ýane men diýýä köşke baryp özüm oýak kynmy diýýä näme edeýin diýýä gelneje dogry aýtýa ýane özün öldürsen şuny eşder ýalak soňuna eý men amerikada ýaşaýan adamlar şu taýda görüň ow adamlar näli ýaşaýa men şu zatlary görüp gaharym gelýär ow näme üçin meniň ýurdumda meniň ýurdum şul amerikadan pes däl ow şu amerikada ýaşaýanlaram siz ýalak men ýalak adamlar ow bular üýtgeşik zat däl Allah Tagala hemmämizi deň ýaradypdyr, ýurdumyza, öz ýurdumyzy biz özümiz gurnap bileris şu zatlary. Esasy zat biziň agzybirligimiz. Biz agzybir bolsak şu zatlar düzeler. We aýdyşym ýaly, geliň efirde derdiňizi aýdyň, birleşeliň, görkezeliň şulara biziň derdimiziň birdigini, bizi birek biregi gollaýandyklarymyzy, ýani hemme taraplaýyn dertleşeliň, düşünýäňizmi? Ýani gorkmalyň-a uje, gorkup gorkup şu wagta çenli gorkan zadymyz üçin başymyza geldi şu zatlar. Gaýrat ediň uje. Ýani bular gaty erbet-ow.
Seret şu ýerde biri aýdýa, Kuranda aýdýa, Allaha boýun bol, pygambere boýun bol, patyşa boýun bol. Seret, watandaşlar, biz Allatagalla-da boýun, pygambere-de boýun, ýöne Kurany Kerimde ýazýa, özüňizden bolan patyşalara boýun boluň diýýä. Ýagny biz özümiz saýlap ony zada goýmaly. Wezipä bellemeli. Özümiz saýlamaly ony. Onuň özi hökümedi basyp al-da, a Saparmyrady öldürip gel-dä.
Alymlar şul mesele boýunça ikä bölüşýärler. Meselem serediň, eger-de haýry bar bolsa bir işde, alymlar näme diýýär? Men her alymyň diňledim. Käbiri-de bolanok, käbiri bolýar diýýär. Seret, käbiri näme diýýär? Eger-de Serediň, şeýh bir bir şeýh diýdi, Eger-de siziň patyşaňyz, diýýä, sizleň araňyzda namaz okaýan bolsa, şonda, diýdi, siz şoňa garşy gidip bileňizok. Ýöne Gurbangulynyň şu wagta çenli bir sapar bir namaz okanyny gördüňmi halkyň içinde? Birje sapar aýdyň maňa. Men gürlejek ýaly. Din barada aýtdyňmy, men size din barada jogap bereýin. Ine, dinimiz şeýle. Din bir sapar namaz okadym, haramzada. Bir saparam okan däldir, buldoksy potwara. Ýok, Talyp jan, şol Kuran-Kerimde özüňizden bolan Ýani birini biz saýlap goýmaly da-ow. Birini saýlap goýmaly. Ýani ony Hudaý Tagalla ha bellänok ony. Patyşany Hudaý Tagalla bellänok-a dogry dämi? Ine şi ýokardan kitap ugradanok, Kuran Kerim ugradanok ýa Bibliýa ugradanok, ine şi prezident bolmaly, bulam ministr bolmaly diýip Hudaý Tagalla aýdanok-a dogry dämi? Aýtmaýan bolsa diýmek biz özümizden saýlap goýmaly. Özümizden saýlap goýan adamymyzam bize hyzmat etmeli. Onsoň biz şoňa boýun bolmaly.
Hiç kim alamok gaýra biziň bul efirde diňe Abdulla bilen ikimiz şu wagt gürleşýäs. Çünki bul efir ýutuba paýlaşjak. Ýagny ýaňky gelnejemiň derdisine gürleşýäs. Howa dogry aýtýaň agam. Ýagny münazara etmeli bul temany. Ýaňky sebäbi şu şeýhleriňem seret bul bul zatlar fatwany berýän şeýhler bar Saudiýadakylar. Olara gorkýarlar hökümetden şonuň üçin fatwany berenoklar. Biziň ýurdumyzda zulum gidip otyr o hakyky hakyky zulum gidip otyr. Ýöne men serediň aýdýan men siz aýaga galyň zat ediň diýemok. Men serediň men aýdýan däldirin buny. Men prosta diýjek bolýanym men şul gelnejeleriň gelýän efiri zada şolaryň müşgilini bitirmek, halkymyzyň durmuşyny gowulandyrmak, şul maksatda men edýän şu efirleri çagyrýan. Ýani men dareçekýal.
Ýok, seret. Agaýew. Agaýew togsan sekiz. Sen Agam, bir jogap bermäý Abdylla şulara gaýrat et. Ýekeje gezek, birje gezek. Ýaşmyk ýene gürleşeli ýapjak. Mende gije hop, bize on iki boldy sagat. Ýatjak men häzir. Bir neme aýtjakda indi e şun ýaly e nemeler kän ana aýt prezident hudaý saýlaýar e sen prezidentiň hudaýyň saýlaýandygyna ýekeje e neme getir e nälet e bir mukaddes bir söz getir ýekeje ol o türkmenistan o ýurt bolmakdanam çykyp gitdä ol o bir şahsy emläge öwrüldä ol.

Sen ony talamana, onuň halky hor etmäne hakyň barmy?
Biziň prezidentimiz kim, Gurbangulymy ýa Serdarmy? Şony aýdyp biljegiňiz barmy maňa? Biziň şu wagt Türkmenistan ofisialny däl ýöne parlamentariý sistema boldy. Şol hyýalak bilýäňmi? Ýöne iki adam bar. Ministr bar, premýer ministr bar i ýolbaşçy. Ýani ady bar, sany bar. Aý borla. Bilemok inşallah bara menä bir bilemok daro. Ümidimi gaçyrasym gelenok. Bilýäňmi? Gowy dileýän, gowulyk gowy diýen gowy bolsun diýip inşallah ýani gowy bolar ýani. Ýöne ýerde bu gidişine gitse. Elbetde gowy bolar.
Gürütgäp biler.
Dertler köpelip barýar. Şolar ýalak sag bol Abdylla aga gireniň üçin men ýapayyn bizde sagat 12.